Awle, thlirtute a hmasain in zi vai in chi bei leh vek ule. Vawiin lama Assembly House a kan Chief Minister leh Pu Robert Raumoia te inhnialna kha kan thlir ho dawn nia hei a pui chho map map khawp mai a, thlirtute khanin eng nge kan ngaih ve dan te comment section lamah khan kan lo sawi ve leh dawn nia aw, thlir chho tan phawt te ang. a Empower Committee kha an thu lo a, chuvang chuan sum kan hmu lo ni tih kha hre sual pal a nih ka ring a, Empower Committee hi March ni sawm panga pawh khan an thu a, state hrang hrangin sum an hmu a, hei kan hriatchian ve Nagaland-ah pawh Multidisciplinary Sports Complex din nan Complex pakhat din nan nuai si kha le sanga leh za lai kan thenawm state ten an hmu a. Eng pawh ni se kha kha chu kan sorkar in a ngaihtuah uluk a MPMGV ka pawimawhna he sorkar thar in a hria hi a lawm awm ka ti hle ni tih kha kan sawi duh a. Tin, DC kal tlang in submit a ni tih lai vel a khan portal system ah a ni a tin a hma pawh khan a ni tho tho a ka thil thar a ni lo a keimahni project siam ve Sports Department te, ICT Department te, Tourism Department te na Sang ni sawm pakua, Sang ni sawmhnih sawmhnih pakhat chho vela kan project siam pawh kha DC kal tlanga submit tho a ngai a, format ah khan Deputy Commissioner ina an sign ngei ngei kha a ngai a, DC te nena in coordinate in Sports project te, ICT projects ho sum tam tak nuaising li chuang I piamzia VK atanga kan hmuhna kha i chutiang thlap a tih chu ni tih kha kan sawi duh a, he laia ler atanga lo thuai mai theih he scheme hi a ni lo tih kan sawi duh a. Tin, NECS tih sawi te hi nuam kan ti dawn ka hria, NECS kha nia e, kei pawhin ka hriat pui ve tho a, DCMA Minister ka nih hma khan Department tam tak khan sum kha an hmu thei lo a ni dik tak chuan sawi a pawi tawh lo ang chu maw? Hei project submit tawh hi Assembly zawnah hian a chhan a ni tawh a, nuai nuai hnih chuang SLC recommend thlapa project submit tawhah hian nuai sing li chuang chauh hi Mizoram sorkar in kan hmu a, project submit ve thin sum hmu ve lo te, khan eng emaw rawtna te pawn nei ni mahna DCMA leh NECS khan agreement khan sign a law leh finance te pawhin a an vet thlap in mahse beisei leh tum miah loin kei kha ka minister leh ta lawisia DCMA ah khan kei ka minister ve kha chuan kan fapa te farm DCMA-a concern ten an awm kha rem lo in ka hria a, an ni point an duh chuang lo a, tichuan an chuvanga withdraw leh zawk chu nia han sawi hmul deuh kher tum lai vel hi a tul lo mang e tih kha ka han sawi dun nia ka lawm e. Awle a lawm awm e.
Hle Seitan khanin kan minister kha chi lo i chhum sela kan house leader phar tlat mai i sawm te ang.
U Speaker, nge insuihfiah ngai hi kan awm thin a, PMJAVK hi kan hriat angin minority tan, religious minority tan a ni a, Mara Autonomous District Council ah te phei chuan an hmang thei lova, chu chu tunah chuan state pum tana hman tur a tih a lo ni ta a. Khati lai khan a guideline ah chuan eighty percent hi health leh education ah hman tur a ni tih a ni. Chuti lai chuan hundred percent te sports ah a kal a ni. Chu chu pa leh fapa in thlarau thianghlim tel lovin an enkawl a, kan hre vek a ni hei hi. Chutia an su thleng tawh lo se an kan duh a, tin District Committee kal tlang lo kha a tam em em a ni. Minister Zining, Hei lo thawk rawh tia var bala work order a pek bil lo kal kan pek leh hi tam lutuk. Finance Department kan lu a ti hai, kan sum dinhmun kan hre chiang thei lo. Work order em pawm lo administrative sanction chu thudang expenditure sanction chu thudang administrative approval leh expenditure sanction chu thudang work order em pawm lo. Var bala hei lo thawk rawh tih an thawh tawh si. Bill rawn submit thawk miau si pek loh thei si loh. Kan hriatpui lo chu hei chu document engmah kan nei lo tih ila an thawk thlawn a ni mai ni. Mahse chutiang a intih chu kan duh lo avangin kan clear hram hram a, khangte kha a tam em em a ni. Tin, chu lawmah chuan i project kan siam zawng zawng hi. U Speaker, chutiang chu PMGIVK hnuaiah pakhat tal a awm em a awm chuan a copy min thil thei em? Awm leh awm loh chu a hreduai ni chuan. Awle, ka lawm ngawt a. PMGIVK hnuaiah work order awm lo a, kalpa Minister in lo thawk lo a tih mai mai. Finance Department in a pawisa bil an pek kha a awm a nih chuan. Ka lawm ngawt ang chu chu. PMGFAKK chu department hrang hrang chan tur a nia, hundred percent i chan vek avangin min a ngenchang lo nih kha.
Project tam tak submit zingah sports leh ICT a tlangah Pathian zarah leh mipui zarah, mipui ti mai la, kan central ministry te zarah a project ti tlang thei kan ni a, min lawmpui a tak a ruang a heti zawnga intin tih hi a dik lo.
Speaker,
Project Siamthiam riau bik te an awm a kan lawmpui e. Sawma pakhat Kohhran a nuai sawmthum paruk pek te pawh kha kan lawm e.
Nuai sawmthum paruk a ni lo, nuai sawmnga pakhat a ni. E leh nghal a na, kan lo hre sual a nih chu.
Speaker, Kohhran Committee pawh an buai mak a ni kha. Speaker, Kohhran Committee chungchang te. Kan host leader Zaawm Tak CM leh Ohron upa in he host a sawi hi a pawi ka tia kan Kohhran pawn rilru nat ka ring hetiang hi sawi tur a ni lo. Apu speaker, kan Kohhran committee hi an min thu chiang khawp mai. Insawifian a ringawt ngai thla turin kan kal khawm lo mipui min thlir lo. Apu speaker, kan house leader te kan member dangte pawh. House ah parsu dal deuh deuh a han sawi hi a mawi lovin ka hria a, hei hi tih fo loh thain ka hria thei kha ka sawi an zel a, an tan zel a, kan mawi reng thei bik hlei nen umm.
Personal he house leader hi chuan personal hi tih lo thar fam a tha kan sawi fiah ve ngai pu speaker. Pu speaker kan house leader hi opposition leader a a la in ngai deuh mai a ni, opposition leader a la in ti reng mai hi a dik lovin ka hria a,
chu chu a ni. Chu chu a ni a. Chuvang chuanin hetiang hian tut thlengin min ti buai a, tunah pawh kan la dawn lohna chhan hi khati hun lai hnah in pek la zawh lo tam lutuk vang hian in khati laia hna in pek ho zawng zawng kha Pu Speaker thawk zo thuai thuai in hril teh se tichuan a leh pekah hian harsatna kan tawk lovang, khang tling khawm pending la ni si hnathawh chhe si hi. Tunah hian kan Project Monitoring Committee in an vil reng an en dik mek a ni. Chu chuan a lo kal leh tur min ti buai a, UC te hunah pek theih lo va. Tunah hianin a lo kal leh tur hi chu dik taka tih kan duh. Mahse tunah hian a lo kal leh tur pawh awm hlei theih lo a nih hi. Chu chu thil lawm dan a ni. Pu Speaker, eng a rawh min hrethiam lawk ula thu dik sawi ngaiin ka hria. I December a nuai sang khat lo kal kha nuai sang a sanction a nuai sang khat lo chhuak a nia. Nuai sang khat kha hmang mai ula chuan nuai sang inang lo chhuak mai tur a nia. Tin tuan la nuai sang tum chang a awm pawh hi. Pu Speaker, khami ka sawi fiahna a nih dawn chuan Nichina kan member zawng takin a sawi naah khan, District level committee hi vawi khat mah an la thu lo. Kha chu kan hriat pui lo, mahse DC zel in a fuarua dingah hian an sawi ngei ngei a ngai a ni. Thu dik lo a ni, he house ah mipui te hma ah thu dik lo kan hrilh ti na a ni. Nikum October thla RTI ka zawn a chhan na a rawn lut a, state level empower committee hi nikum ah tum khat an thu ve, a bak a meeting minutes zawng zawng nen ka dil chhuak a, hmuh tur a awm lo a min pek tur sorkar in a nei lo.

Kal senior Pu Veichua Serpa te che kan minister a dingai ngaithla lawk ila chuan an sawk dawn thung a. Nipui sawrkar a ni tawh a, kalphung hlui lam kha chu rawn phawrh fo loh kha a inhmeh in ka ring a, chuvang chuan kalphung thar nipui sawrkar a nih tawh avangin kalphung thar lamah kan rilru pe tlang ila, entir nan nikum December a mite kumin July-a sanction lo lut te pawh state sawrkar chuan a ngai pawimawh lutuk a, a maching nen lam a pe nghal a, implementing department-ah heng hi kal tir nghal zel a ni a, engmah a eng nge ni han tih tlai, han tih khawmruan vena kha a awm lem lo va, amaherawhchuan hnathawktute zawk hian an thawknuang em em a. za sawm ruk thawh zawh te, za sawm thum, za sawm li thawh zawh, physical, khatiang te kha a la awm a ni. Chu chu kan tlai chhan hle. India ramah pawh Empower Committee te, UC pek tur kan neih loh avangin thutngaihna a awm lo a ni tih kha tawi tein kan sawi duh a. Tin, Deed of Agreement chungchangah khan Ni sawm pasarih thlaruk sanghnih sawmhnih pahniha khan Deed of Agreement hi Minority Affairs leh NECS te hian an sign a ni kha kha kan sawi chiang duh a. Tin, sawmhnih leh pathum March ah khan.